Keep on watching Hotline GHTV. Hotline GHTV. Pa pa pa. Atiefoɔ yɛ mo bibiara akɔ aba ɛba Hotline GHTV so. Ɛyɛ mo amosomfo ana mahe ɛkyea me nana kwabi nso ansa. Da biara meka kyerɛ mo sɛ medi dwumadie mu kyea me. Ɛnyɛ dwumadie biara sɛ sɛ obi ni mu a obi kyerɛ ne asan de abrɛ mu. Na da biara yɛ a na meka kyerɛ mo sɛ aseda nka Hotna GATV ne Chairman Asadu of Asadu Royal ɛsi Waste Management. Ɔpanin ɔno ara na san yɛ NPP Asante Akyem North Chairman ɔno na ɛde ahaman a ɔsi yɛnyɛ dwumadie ti da biara no yɛda wɔn ase. Obi nim obi kyerɛ ɛna mo somfo na ma he kyea me matena m'adwam a yɛreba abɛsua adeɛ yi na nɛ abɛbuo no ara no ɛna ɛsan agu so a yɛreba abɛsua emu adeɛ na deɛ di kan no kasaworofa soɔ baako a yɛtaa ka ɛne sɛ akonta gyese kan akonta gyese kan akonta gyese kan asɛm wei yɛtie yɛte wɔ mmeaeɛ bebree titiriw awaregye ase ɛyɛ kasa wɔrefa so maka kyerɛ sɛ ha deɛ sɛ wɔba na sɛ wosua adeɛ deɛ adesua deɛ wobɛsua paa yɛn nso yɛbɛkyerɛ wo paa saa asɛm yi a yɛka yi sɛ akonta gyese kan yi ɛnyɛ saa na ɛteɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ no ne sɛ Worekɔ akɔgye aware a, yɛhu sɛ ɔbaa a ɔkɔ akɔware no no, yɛka akonta a, ɛyɛ ɔbaa ne nua mmarima nom na ɛyɛ wɔn konta. Na ɛno koraa nkyerɛmu wom. Nkyerɛmu no ne sɛn? Nkyerɛmu ne sɛ, ɔbaa biara nua barima no, ɔno na ɔne no te. Ɛfiri ne nkwaraa bere mu. Ɔno ara na ɛhwɛ no, ɛtuatua ne ho ka, ne sukuu fiisi, ɛne nneɛma bebree, ɔtotɔtotɔ nneɛma ma no. Na dwumadi a woreba abɛdi no, sɛ akonta no, woreba abɛtoa dwumadi a ne nua mmarima no yɛ no so. Enti hu sɛ, ansa na wobɛba no, ɛyɛ ɔbaa ne kun ne ne dada o, barima ne kun no, ne nuanom no, ne kun ne ne nua mmarima no. Enti adeɛ a wode ba abɛma no no, na mekyerɛ wo mu sɛ, sɛ yɛ akonta sekan na yɛka a, Ɛdeɛn na ɛsi kwan sɛ merekɔ ɔbaa efie akɔ akɔgye no awareɛ, na wɔyɛ afarefoɔ a mentumi ntɔ asau mma wɔn? Na sɛ wɔyɛ abɔfoɔ nso a, mɛtumi atɔ tuo ama wɔn? Nti ɛno yɛka sɛ akontagye tuo anaasɛ akontagye asau? Ɛnyɛ saa ɛna ɛte. Na mmom, deɛ ɛteɛ ne sɛ, worekɔ akɔgye awareɛ no, dwumadie a ne nua mmarima no die no, Ɛna wo ma no sika sɛ ɔmfa nsi kwan sɛ obiara mma ho bio. Ɔmfa nsi kwan sɛ dwumadi a odi ma ɔbaa no onyae. Woba abɛtoa so. Enti hu sɛ wokɔ akɔware no no, ɔwɔ kunu dada, ɛna wo nso woba abɛka ho. Enti moyɛ ekunu nta. Ɛno na aba abɛyɛ akonta no o. Ekunu, ɛnta, mo abɛyɛ mmienu. Enti biribiara nni hɔ a ɛsi ho kwan sɛ woware ɔbaa no wie. Na sɛ barima no te sɛ, anaa nkontanom te sɛ, woaboa mo nuabaa a, biribiara nsi kwan sɛ ɔbaa no tumi paapaw w'asom, ɛfiri sɛ deɛ woyɛ no, ɛno ara na wɔn nso yɛ. Wate aseɛ? Nti ɛno ne akontagye si kwan. Na akontagye si kwan no mu na awareɛ no ɛyɛ emu sika, emu adɔdɔdeɛ a ɛwɔ mu no. Ɛnsi ho kwan sɛ obi tɔ kaa ma n'akonta, obi si fie ma n'akonta, obi tɔ tuo ma n'akonta, obi tɔ sekan ma n'akonta. Ɛno mu no no. Nti nyɛ sekan no a ɔbɛtɔ ama no no, ɛno mmom ne ade a ɔde si kwan no, na mmom sika a ɔde ma no sɛ ɔnye no mfa nsi kwan sɛ obi mma ho bi. Enti ebeduru baabi no, sɛ barima bi retaa reba fie bi mu abohu sɛ mmeranteɛ no wɔn bo afu, ɔba a wontua, obi adi kan atua ho dada, nti wɔn mma nso mma hɔ bi. Enti atiefoɔ ne abusuafoɔ, deɛ Hot Light Gye TV wotie no, yɛreka akyerɛ wo sɛ. woregye aware a, na sɛ wonnim a, ɛnnɛ yɛreka akyerɛ wo sɛ ɛyɛ akonta, gye na fa si kwan, na mmom ɛnyɛ akonta, si kan. Aha yi ara na yɛsua adeɛ, na yɛbɛsua nso. Sɛ yɛka kyerɛ sɛ yɛwɔ nneɛma pii wɔ Hotline GATV 1. yɛgu so nso resua adeɛ. Na deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ, yɛwɔ kasababuo bi sɛ, sɛ ɔtwe ankɔ a, ne ho ma kɔ. Ɔtwe wankɔ a, ne ho ma kɔ. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Sɛ ɔtwe wankɔ dwa a, anaa wankɔ adwabɔ a, ne ho ma kɔ. Saa na ɛbɛ no teɛ. Ɛno nso abɛyɛ kasa horofa soɔ. Ɔtwe ankɔ adwabɔ a, ne ho ma kɔ. Ɛyɛ dɛn na ɛbaeɛ? Deɛ ɛmaa no baeɛ ne sɛ, Ɔtwe yɛ aboa twe, na n'adamfo paa ne akyekyedeɛ. Nti ɔne akyekyedeɛ kɔ adwabɔ. Afe so ma mmoadoma nyinaa kɔ akɔbɔ adwa. Na na monim ne he? Kurotwi amansa ɛna na ɛyɛ mmoadoma nyinaa he. Na yɛka kurotwi amansa ne aboa bɛn? Ne sɛ na yɛsua adeɛ o. Kurotwi amansa yɛ gyata.

Ɔsan ara duu baabi maa no kaa sɛ, Akyekyedeɛ nso mmra mmɛsa bi. Na ne yɔnko no no, mpanin se, Kyerɛ me yɔnko, na me nso menkyerɛ wo suban. Ɛma akyekyedeɛ ka kyerɛɛ no sɛ, Ɔtwe, adeɛ a woyɛ me mempɛ. Woanhwɛ a na mesa a mesi badwam na mesa a asa no ɛde amaninya bɛbrɛ wo na ɛde bi nso abrɛ me. Enti mpanin se, Wobɛkum aboa torɔm o. Ɔbɛdwo asasaduro deɛ, ɔdaworoma, ka ma no mfa no ho hene ne nam ne kwaeɛ ase. Ɔkaekaekaekae, ɔtwee ante aseɛ, enti ɔyɛɛ maa atwedie sii dwom. Nti atwedie sii dwom no, ɛmaa ne bɛsaae saae saae saae saae ma obiara bɔɔ ne nsam ma wɔn werɛ fii ɔtwe. Nti ɔtwe kaa sɛ, Ei, nti bebrebe a meyɛɛ nyinaa ansɔ nnipa ani. Nti deɛ akyekyedeɛ reyɛ yi, na ne deɛ nipa kae ɔkaeɛ na ɔtwi no nku wɔ ne mu nti ɛmu hɔ ara na twene no ɛteeɛ nti ɛteeɛ no na akyekyedeɛ nso wɔ nsa nwieɛ nti hɔ yɛ din ɛna kotwi amansa a ɔyɛ bɔ gyata ɛka kyerɛ ɔmo sɛ seesei ateɛ yɛ agorɔ nso yɛnya mpɔn deɛ ɛbɛyɛ ne dɛn Enti hwan so na ɛnam hɔ yɛ a ɛmaa twene no teeɛ? Ɛyɛ aboa akyekyedeɛ. Me nso me ne wonim sɛ akyekyedeɛ ntumi fa n'akyi nyɛ twene. Enti ɔno ara yɔnko brɛboɔ, yɔnko brɛboɔ no sɛ da bi bɛba a mɛkyere mu. Ne yɔnko a ne ne baayɛ a yɛfrɛ no ɔtwe ɛna nam no so a ɔno nso bɛte si dwo. Enti na ɔsɛ Ɔno na yɛkye no na yɛyɛ ma no, na yeku no, na yɛde n'akyi no san nwene twene no na wɔburum na asan toa so. Enti ɛhɔ ɔkonya amane. Enti ɛhɔ ɛna ɔtwe mma a ɛwɔ hɔ ɛkaa sɛ ɛne yɛnsi ha biom. Ɛfiri hɔ nso a wɔde ɔtwe ɛwedeɛ ɛse twene no nso ante da. Enti mpanin se Sɛ wɔse twene no mu no, wobɔ mu a, adeɛ a wote yɛ komm, komm, ɛyɛ ɔtwe nne. Nti na yɛbɛfrɛ no twene no. Nti ɛfiri hɔ kɔ no, ɔtwe mma a ɔno ɔmo kɔ ne ne nua no abusuafoɔ yɛ ɔmo adwene sɛ, sɛ papa yi na abɛdi amia na ɔkɔ deɛ a, ɔmo deɛ ɔmo nsi hɔ bio. Nanso ɔmo werɛ fi sɛ, adwabɔ bia ɔmo ankɔ a, Wɔn nana no anaa wɔn papa no ne wedeɛ no deɛ wɔ hɔ. Nti na yɛse, sɛ ɔtwe ankɔ a ne nwoma kɔ. Ne bɛ no, yɛka no kasa bebree mu a, yɛ a na nyɛ saa na ɛwɔ sɛ yɛka no. Ɔtwe a wankɔ a ne nwoma kɔ no, wohwɛ akyekyedeɛ a yɛannya n'akyi amfa ankɔ se twene no a, ɛyɛ ɔho ara ho nipa a ɛyɛ ɔtwe, yɛ n'adamfo paa. Ɛna ɔtwe no nso no, yɛankɔfa ne biribi, na mmom ne nwoma na yɛde seeɛ. Na sɛ yɛde ase twene no deɛ a, na yɛbu bɛn a yɛmmu no baabi yie sɛ, wokɔ ayiase a wotaa te nsɛm yi pii. Ɔbɛbɔ nso a, ɛna ɔnabo anaa kyerɛ ma asom asi sɛ mɛbɔ nso yi na ɔse ɔtwe ankɔ a ne nwoma kɔ nti, me na ɔse me maa mɛyɛ. Daabi. Ɛdeɛn nti na meka sɛ daabi? Ne nyinaa ne sɛ, wankɔ no, sɛ chairman no amma a, ɛnyɛ n'adamfo, na mmom ɛwɔ sɛ ɛyɛ ne ba, ne yere, ne nua, na mmom nyɛ n'adamfo. Nti ɔtwe, wankɔ dwa a, ɛyɛ ne honam na ɛkɔɔɛ, na ne honam no yɛ ne deɛn? Ɛbɛyɛ ne ba, anaa ne yere, anaa ne nuanom. Nti yɛrebu bɛ no a, yɛnhwɛ no yie. Da bi a meka kyerɛ wɔn sɛ, ha no deɛ yɛbɛsua adeɛ paa. Atiefoɔ, yɛresua adeɛ no asua. Mede kakra bi retua toɔ, na deɛ na mede retua toɔ. Ɛberɛ biara kɔ baabi na sɛ yɛbusa ɔkwan so a, yɛtaa ka sɛ, ɔse, mato me nsa akyi, mato me nsa akyi. Ne nyinaa yɛ kasa horow soɔ. Yɛnto yɛn nsa akyi. Wose, mato me nsa. na ɛwɔ akyire wato wo nsa na ɛwɔ akyire mo somfo da bia mekɔ baabi na ɛdi amanneɛ a obi tumi ka kyerɛ mahe kyerɛ me sɛ wato ne nsa akyi obi ato ne nsa akyi no amammerɛ ne amanneɛ mu no ka hwere biara mma biem nanso wɔ hɔ a na ɔde aba so hina ɔse meka sɛ mato me nsa akyi na aba daabi woto nsa akyi deɛ biribiara mma na mmom wobɛka sɛ mato me nsa na wɔ akyire momma me berɛ kakra nneɛma no bɛba. Da biara meka akyerɛ mo sɛ, me meda ne me meda biara edi yɛn anim biara no, obi nim a obi kyerɛ. Kɔtra gyeɛ TV deɛ, ɛhɔ ara na dwumadie no ɛwɔ. Nti Buroni ka sɛ, sick and die. Kɔtra gyeɛ TV. Me meda ne me meda edi yɛn anim biara. Mo somfo, Nana Mahee. Nana Asante Akyem Awogo, Nana Piaw, Nana Bom mu ase, Nana Kwame Kwaku Sarpong, ne Kyeame menya fa m'adwa na mede tu me ntoma deɛ a na waa wonim sɛ tete amammerɛ ne amanneɛ no ɛno ara ɛne ɛba abɛsu ɛmaa werɛ mfi sɛ baabi a yɛwɔ yi ɛyɛ Kyɛma Asadu of Asadu Royal and Waste

Keep on watching Hotline GH TV, Hotline GH TV, pa pa pa!